Sena ta' tajba minn ftit uħor ser jibda prime time tal-lejla, ħanibda fl-imkien ma' The New Victorians. Mija il-lejla Filippa u Bettina, il-ġimgħa d-dieħla ħajtuna mużika ġdida. Waslu f'idejna xi siltiet u ritratti minn wara l-kwinti tal-music video il-ġdid ta' The New Victorians. Ovvjament illejla ma jistax jonqos naqsamhom magħkom. Illejla ovvjament ħa jaqa' d-diskors fuq il-fatt li Bettina u Filippa, it-tnejn li huma qed jistennew tarbija. Bettina u Filippa jafu x'ser ikollhom? Boy jew girl? Dawn it-trabi għadhom laqqas biss twieldu u tiġa bdew jesperjenzaw il-mużika. The New Victorians hawnhekk illejla. Prime Time jibda issa. Prime Time.

Is-sena tat-tajba u nilqakom għal Prime Time illum il-ġimgħa nibdew il-weekend l-aħħar weekend ta' Frar. Ma nafx intom, però jiena quddiem għajnejja x-xahar ta' Frar litteralment Għadda vera jiġri. Ma nafx intom hekk ħassejtux l-istess. Wasal il-ħin biex inlaqqagħkom mal-mistiedna tiegħi illejla. Meta kienu xebbiet kien kun jomhom kassar. Bejniethom idoqqu sitt strumenti, tnej li huma minn hawn ftit ieħor ħa jkollhom tarbija. Nilqa' miegħi lil Bettina u Filippa, The New Victorians. Kif intom? Happy weekend. Grazzi tal-istedina. Isma'.
Għax bil-distancing, oh. Vera. Isma', il-count tal-istrumenti tajjeb kien? Jew iktar. Sitta? Nafx gitarra.
Pjanu.
Mandolina.
Melodika.
Ukulele.
Banjo.
Drum machine. Eh, naħseb iktar.
Tlift wieħed mela jien. Not very well, ġifieri, I think the case. Minn hawn ftit ieħor ħa nitkellmu fuq il-music video l-ġdid li suppost ħa naraw Minn hawn ftit tal-ġranet oħra, le? Iva. Però qabel, nixtieq nitkellmu fuq is-single il-ġdida tagħkom bi Fine li kienet bdejna nisimgħu għax ħin dħaltu. Eżatt. Ejja nitkellmu naqra fuq il-proċess meta nkitbet. Bett inkitbet, Bett il, hija reali bħala lirika, le? Ħafna, ħafna.
Għalija Bdejt nikteb id-diska matul iż-żmien tal-Covid, naf issa ngħidu xi dwejjaq kollox Covid u Covid imma naħseb kien żmien meta tant konna helpless u kien hemm ħafna affarijiet qed jiġru li anke ħbieb u hekk bħala mental health jgħaddu minn żminijiet diffiċli li u int ma tistax tagħmel xejn, tipo it's a horrible feeling li tkun helpless u naħseb minn hekk ġiet l-idea ta' din diska. Tipo għalija just playing it on the piano għax ma stajtx ma stajtx nagħmel xejn iktar. Phil, inti ħabba ħabba Covid kellek tipposponi t-tieġ. Ija, imma ma tantx ipposponejt għax jien. Hekk kont se ngħidlek stressanti tipposponi. Le, l-ewwel emozzjonanti, hekk stressanti. Iktar minħabba l-bidliet naħseb għax isek kull ġimagħtejn kienu qed jinbidlu r-regoli. So, xorta spiċċajt

B'mod personali diġà waħda mill-favoriti tiegħi. Però il-ħoss tagħha vera interessanti. Issa fil-music ma tantx nifhem jien. Le, iktar hekk edgy u dark. U b'hekk ir-ritmu qisu ħin kollu jinbidel. Ma nafx.
Le, qisu għandu musical drop għax aħna ħdimna ħafna fuq il-produzzjoni u naħseb Anke with challenge ġdid ħafna tipo l-ewwel anke l-chorus u hekk inbidlet ħafna naħseb in its life time. Phil kollox kien organizzat biex tiffilmjaw il-music video u fl-aħħar jumejn qal' għan top. Għidilha. Eżatt kont ngħid iffilmjaw il-music video tipo x'imkien il-belt suppost x'imkien il-belt in this run down venue qis that was the whole idea. Mbagħad jumej qabel kien hemm xi aċċident ma nafx xi ħadd ikkraxxef ġewwa il-building. Ma nafx it was all red tape u cones. U ma stajtux taħdmu. U ma stajniex nidħlu bażikament. U għidna x'ħa nagħmlu għandna kulħadd bbukkjat, videographer, director u hekk insomma acrobat. Għidna ma nafx insibu post, insibu post, nċemplu lil kulħadd. U mbagħad in-nannu, bażikament filmajna l-video, fid-dar tan-nannu fejn trabba hu. Nanna, eżatt, id-dar tal-bużnanna ma fejn trabba n-nannu. U fil-ġieli kontu mortu f'din id-dar jew le? Le, għax qisu aħna nafu l-bużnanna meta diġà kienet ġol-flat u qisu d-dar it was just there closed, you know. Suppost żammewha hekk bil-. Min jaf x'emozzjonijiet imma meta. Anke l-papà, eżatt. Il-papà ġie

Okay. to be or not to be. Be what you want to be.
Be Bennett.
Be Bennett. Freedom!
Phil, għadkom kem bdejtu taħdmu fuq proġett ġdid vera interessanti. Iva. Ma idolu ta' tfulija. Vera. Oh, Mażgħami qed bdejna għadna fil-early stages ta' vera ġifieri. Ma tnaħdmu ma' Trevor Zara, eżatt Sfin Malta, Għall-produzzjoni li ħa sseħħ fil-Milied, ġifieri fadalna ta' vera, imma aħna ħa nkunu qed inrabbu, ġifieri bdejna minn issa. Irridu naħdmu bil-mod.
Eżatt, we're starting with a sort of slow pace. Imma bħalissa ħa bdejna l-konverżazzjonijiet u hekk, just mood boards, ideas. B'hekk l-aħħar li ltqajna, Għedt li li ħa tmorru tiltaqgħu miegħu l-ewwel darba. Iva.
Iltqajtu miegħu? Iltqajna miegħu vera tal-ġenn hu vera. Hekk kif inhu bħala karattru għax jien ma nafux. Kont qed nipprova nispjega lir-raġel għax ir-raġel Ingliż kif min hu Trevor Zahra tipu għalina he's only author taf int. Le mhux di hawn. Naf imma L-iskola dejjem traverżarak. L-iktar meta tara ktieb b'hekk b'isem fuq meta tkun hekk żgħira, tgħidilha like it feels like. Bdejt ngħidu qisek JK Rowling, jew qisu qisu hekk. Ħażux kumpliment.
Imma le vera kien ħelu and open. Kulħadd jikkummenta kemm hu modest u kemm hu enerġetiku għax-xogħol. Bażikament ħa nagħmlu Produzzjoni ta' żfin u mużika, naqra basically re-imagining tax-xogħol ta' Trevor Zarbi, Il-Ħolm tal-Milied. Ġifieri ħa nieħdu l-istorja tal-Ħolm tal-Milied, imma ħa sseħħ basically bi żfin u audio theatrical. Mela qegħdin fi Christmas mood? Diġà. Kullimkien armat bil-Milied biex tibqa' fl-atmosfera. Suġġett kompletament differenti, ħa mmur lura għal Jannar li għadda. Out of the blue, f'daqqa waħda, fuq is-socials tagħna tfaċċa dan ir-ritratt ta' Bettina u Filippa li tawna l-aħbar li the new Victorians ħa jkunu times two issa. Times two, eżatt. Qegħdin four Victorians bħalissa fuq is-sufan. Min kien jaf minnkom l-ewwel li hu pregnant? Jiena. Inti?
Jiena. Jien għandi t-tifla għandha sena u nofs kważi u xtaqna l-baby number two. Mater, aħna ħanibdew nipprovaw. Fil-fatt, mela ħanipprovaw. Le, le, batri ta' għazmirna xxela. Għet mela bil-mot, il-mot ek nibda, whatever, nipprovaw, ma jibba dan xminek. I thought it's going to take long għaxan, like, tipo tisma ħafna stejjer minn nis li provaw għal xur, jew snin, jew ek. Edna jinnafsa kem forsi għawdin għabat pregnant ikunu jinnaf 6 months apart, 8 months apart, ma nafx. Imma daf fil-ewwel darba bażikament. Irnexxina. Ġifieri dawn. Mill-ewwel.
Wamman ta' Borġi. Issa, peress li peress li Bettina tal-esperjenza preparatek hekk għall-ewwel ġimgħa x'jiġri. Ġa nifhem, ta' ġifieri għax xi baby ta' Bettina, isni second mommy. Għidli l-lum hekk. Le, le, we're always together, ġbir naħdmu ma' xulxin kurju. Xaj kolla eh, surprises, għax naħseb l-rat kollha. Nappies u hekk issa. Nisma' fil, literalment fl-ewwel ġimgħat kontu għaddejjin bi proġett vera importanti. Konna naħdmu fuq proġett ma' Teatru Malta, ġbir aħna konna

Tgħidulix, ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami. Kif niġu lura, naraw naqra kux se jkollhom boy jew girl. U jekk ma jgħidulniex, diġà ħsibt mod kif ħa nkunu nafu għax għandi t-tija tiegħi, Ġemma, li dejjem tkun taf jekk hux boy jew girl. Anzi, għandha l-metodu tagħha kif mill-fiżjonomija tirrealizza jekk hux boy jew girl. Eqgħu hemmhekk.

The Koliosh Greek yogurt has a natural, gentle and creamy taste. It is a high protein, refreshing snack. Koliosh authentic Greek yogurt. Int first time buyer? Din għalik. Otja ta' 1000 euro fis-sena għal 10 snin. Jibbenifika kull mixtara proprjetà minn jannar 2022 il-qoddim Applika fuq housingauthority.gov.mt jew ċempel fuq 153. Nejnuk issir sid ta' darek.
Kun, food products free from flavor enhancers, made with quality ingredients. Made with love.
F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali.
Nilqakom lura għal prime time qiegħed fil-kumpanija tajba ta' Filippa u Bettina The New Victorians il-ġimgħa d-dieħla nhar it-tlieta li ġej il-music video il-ġdid ta' The New Victorians. U qabel tlaqna r-riklami bdejna nitkellmu fuq il-fatt li kemm Filippa kif ukoll Bettina ħa jkollhom baby dalwaqt. Issa bdejna nippruvaw niskopru jekk hux se jkollhom boy jew girl. U bdejt ngħidilhom naqra jiena li għandi t-tija tiegħi Ġemma li dejjem niftakarha minn meta konna tfal, dejjem jirnexxielha minn hemm u minn hawn tiddeskrivi li minn kif tkun tidher il-mara li tkun qed tistenna tarbija mid-dehra tagħha jirnexxilha tgħid Jekk hux se jkollhom boy jew girl. Malajr malajr waqt ir-riklami ċempilt il antiġemma jiena u suppost antiġemma qiegħda fuq il-linja. Anti qed tismagħna? Isma', allura antiġemma fakkarni naqra kif tirraġuna jekk hux se jkollok boy jew girl, jekk ikollok boy kif tidher? Ħa ngħidlek Owen, jien ħa ngħidlek kif kont jiena, qed tifhem?

U Filippa, le, Filippa jena l-istess qed nara. No gender, Filippa l-istess jena qed nara. Ma nista' ngħid, le għawin. Għaxina boy. Inti boy ma tajniex.
Eżatt l-istess pat-tifla. Iġveri l-istess il-fizjonomija.

Grazzi ħafna talli ġejtu tiltaqgħu miegħi. Jiena vera looking forward għal nhar it-Tlieta li ġej ħalli nkun nista' nara l-music video l-ġdid tagħkom. Ħa nkun hekk fuq is-socials nistenna l-link jitla' biex immur nara l-music video l-ġdid bi Fine. Għandi ftit rigali żgħar għalikom biex ngħid grazzi talli ġejtu tiltaqgħu miegħi illejla. Fil-fatt grazzi għal Fior di Vita. Għalikom għandna selezzjoni sabiħa u varjetajiet differenti ta' bacon. Jekk iżiduhom mal-ingredjenti favoriti tagħkom żgur ikollkom togħma perfetta. Grazzi għall-Berocca. Għalikom għandna numru ta' vitamini biex dejjem taffrontaw il-ġurnata bl-iktar mod enerġetiku, kif ukoll grazzi għal Yogiti għalikom għandna selezzjoni sabiħa ta' tejiet daturali m'hemm xejn isbaħ milli tagħlaq il-ġurnata b'naqra te tajjeb. Kif ukoll grazzi għal Sera Bajada u Sky Spirit Fitness Lounge għalikom għandna ktieb bil fuq minn 40 riċetta kollha kemm huma vera tajbin u apparti milli huma tajbin fit-togħma tajbin għas-saħħa wkoll għax mimlijin protein. Grazzi ħafna. U s-sena ta' tajba. Grazzi. Lilkom it-telespettaturi ngħidilkom grazzi tal-li kontu miegħi, nawguralkom happy weekend, però aħna ħa ngħidu lil xulxin see you għax ħa narakom għada, ovvjament fl-istess ħin biex nilgħabu l-logħba tagħna kontra 30 sekonda u qabel inħallikom irrid infakkarkom li llum huwa l-aħħar appell tal-kompetizzjoni li għandna li l-kompetizzjoni li għandna għaddejja flimkien ma' United Colours of Benetton. Infakarkom li qed nistennew ir-ritratti tagħkom biex tipparteċipaw f'din il-kompetizzjoni. Faċli ħafna biex tipparteċipaw, pratikament li tridu tagħmlu huwa li żżommu kartellun, banner or whatever u turuna kemm tħobbu s-sale. Dak ir-ritratt, grazzi għal Benetton jista' joħroġkom rebbieħa u r-rigal kull darba li tużawh Tiftakru fina ta' Prime Time u f'Benetton. Jien nawguralkom il-lejl it-tajjeb b'saħħa u niltaqgħu għada. Ciao! Prime Time qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal. For the love of food, Golden Drop.